Kit d'ar fil Fil d'ar gêr, an abadenn radio ba Festival Etre Keltiek an Orien, ur bloavezh spesial Bro-Iwerzhon.
Salut à toutes, donemat ban abadenn Chat d'ur fil, Fil da gêr, niz o dinar. Da c'houereur peta war c'hoaz ba kres Festival an Oriant, an abadenn-mañ zo skrignet war an pemp radio e brezhoneg, Radio Kerne, Radio Krez Breizh Radio Naoned, Arvorig FM, Radio Bro-Duened ha Radio Boa hag zo ar radio neveañ Vreizh. Ni zo hiri ba Espace Solidaire gant ma c'hamaraded Jeanne Chevrel, Yuna Kojan, Anton Burel, Maxime Creé ha Thibaut Lecroart e filmo en abadenn. Mont maderet? Ja.
Ja, ma tregador.
Duet peus uh, zonerien tra fesan der de nos? Ba Ar festival Diouna euh, Lareti et Salcarno a vidor fechnoz dans cette dans cette peusneuz ja Made. A ni zo kontant ivez bout hiri gant div plac'h hag zona a gana ban driad Dixit. Salidar Steren Tosser yeah. ha Morgan Gregory. Salut.
Salut 'ta. Euh, mon mat rat hi? Ja, mon a va mat. Ja, tranquil. Tranquillik. Tranquil.
E Gwelet viet ben inwez e der c'houerer ba ke Breiz. A ben tu chant e konte e konte diam muioc'h diwar o strollad dro mikro Maxime Krae. Cher-dor Fil, Fil d'ur Gir, un abadenn radio e Festival Itrekeltek da vil treiñ arnepjenn.
De commence vel bamde deskamp gerioù nevez. Un enezenn zo etre bro Iwerzhon ha Bro-Skos, Honvede, Manav. Hag ar yezh zo ar manaveg. Bet eo bet Enora he fellet edan teltenn un enezenn amañ 'ba an Oriant war plasenn ar broioù kelt evit desko hiroc'h. Hailey hag zo he chom an Anarodepel hag he yer-keutañ, he yer-vamm zo ur yer hag an enezenn-mañ. Kontant 'vehen eskemmiñ nebeut geriañ ganeoc'h. Dematoc'h? Demat!
Brav eo da glevet. Dame de consulte am eus asambl. Kontant 'vehen gouiet penaos il a reer

Spi 'meus emañ un dudi chilaoudorenn abadenn Iroñserat laret àr un dro ker e vo fentus roell un traoù e kumpagnunec'h Ali. Ailey. Ailey, oh Ali, bon, penaos bon, un digeriet mezut vat, met sontoni eu vel a rekenegn bremañ doc'h ur mikro. Ha neuze, kontant vel hen gouiet penaos il a rer yec'h mat. Do you understand yec'h mat? Slant fai.
Slantvaai.
Ha Slantvaai oh it looks a bit like Slonjava. Yes, similar. Daoust hag e komprenet euh, un dud a Vro-Skoz? Yeah, yeah, uh, very similar. Some words slightly different, but if we go slowly enough, yes, we can we can talk in uh, Scottish Gaelic and Irish Gaelic together from the same route. Per zo bet laret get eili ima hag ur mem euh, hag ur mem gouriad e duri an neus euh, moyen zo komz get an dud

Mo bet diskuta ma out.
A-benn ec'hoez vo klevet un abadenn diwezhat deus ar gournikenn-mañ. Eh, Annie ne ouien ket c'hwezh deus pezh yezh vo komzet. Joen vo, benn arc'hoazh. Bon, poent eo kojal gant ar sonerezed, mamm Kouviot, Jenimp, hiri, Sterenn Toser ha Morgan Gregory. Ha Maksim, am peus nebeut traoù da goulenn gante. Ya, deja mare lâret hor c'hwitaer ison, hein, Claire Vipiel zo ganeoc'h ober, dezhi doc'h uh, asambl, met Claire Vipiel a son ganeoc'h. Penaos hor uh, em gavet de son asambl, ou ter? Um, ba, krouet evit uh, ar strollad ba Roazhon, er skol-veur, um, on em kejet uh, gant Claire Via Morgan. Ya, setu e muzikologiezh. Ya. Ha goude-se e Pont Supérieur. Euh, studiet on eus euh, an arzonerezh hengounel asambles. Ya, neus ur randoulenn un dra bennek, a zier Klervi, e Klervi son a bason de teu gol de teu do benmeud mokour, penaos

ha me eus Bassin-d'Arcachon.
ha ne sen pechet pechet un terroir hag eus d'or peseurt terroir a bleuja d'or imen imen ma ou pro a imen ita ou musique binifin euh, Plij a ra deomp euh, an istorioù a vez kontet euh, ba zon zonerez a dam zonj e choazomp dre dre se a

Neuzen c'hwizoviñ teir sonerezh asambl 'vit cheut klevet na jules lies penaos it-tet bet gaouit ho lec'h e beud d'ur baotred get mar eo lâret zo bouchañ paotred disonaiñ muzik hag a vro penaos eo an traoù gentrev-se. Kemer amzer ya da gavout hon plas ha Ba bez on eus evel boaz un tamm nebeudoc'h bremañ met ba diskizionoù gant tud zo o lârout ba traoù 'vel brav brav-mor ha seniñ ur Brav ivez. Ha c'hoant on ivez komz just eus hon sonerezh ha pas eus hom fenn pe hom hom imaj, hom gouestajoù pe traoù 'vel se, ya. Tamm-ha-tamm int entre met bouchal labour zo war ya, mewi a-walh.
Mais darlot, darlot just a-walh, ni gontez àrnoh a-wel lakaat traoù da chañj ivez. Puis zo vi intermittentezed? Ya.
'Benn nebeud 'vid klerviñ a-vidon. Mais Morgan, euh, je... Yeah.
Ah, a don rit ben a gawit euh, dezheu trawal a, a festeu de son ein ir vro, just a-walh? Yeah, souezhus eo, euh, peogwir euh, moi qui... Euh, moi qui zonge euh, vos travaux euh, e leizh evel-se, mais travaux e leizh vo. Yeah, yeah.
Bon, bah bravo, que me ouia ma diessoc'h evit ar miriet kavit euh, un intermittence, just yeah. awal.
Uh, alies i het diavez hag ur vro a vez sonain pi chomot di bre. Uh, yes, on est on eus uh, e bro Normandie, uh, ar bro ton, uh, vimp uh, ie uh, bro Suisse. Uh, yeah, commencera de, de fouet en bro de, de von uh, uh, kichen uh, Breizh, quoi. Ya. Hag i narkachon doc'h tcheu ar pep? Oh, bah... Um, cool fait.
Ya.
Mersi brastar. N'eo ket disoc'h c'hoazh un atersadenn. Chomit genimp muioc'h zo a vo lahet bentuchan. Me poen eo bom un chilo ur reportaj peus gweet yuna diwar benn de a ble zonarien.
A veilhachet sur, Caroline, Poirudjenvle zo eus sonerion, ur sort. Bodadeg ur sonerion Lida an anniversaire sonn e-pad uh, ur festival etrekeltiek, festival an Oriant. Hag ar liammet eo istoer sonerion hag istoer ur fil. An dezablement e oe uh, un digare e oe de, de sevel un diskouezadeg ha panelloù zo bet staliet e palez ur rendalriou, palez des congrès. E en Oriant, ha moyen uh, a vo lenn Istor sonerion, sonerion àr ar panelioù-sen. Ha muioc'h a ditoroù a vo roet deoc'h doc'htu diàr-benn istoer ar vodadeg-mañ get Didier Mercier a oui penn sonerion Bleadoù zo. Probably the best one, which I spoke about earlier, was uh, is Gwerz Skolvan. An hini gwellañ vefe marteze Gwerz Skolvan, dastumet en naontekvet kantved hag embannet gant La Ville-Marquée. Ar pezh a zo dic'hortoz ha souezhus-bras a zo ar gerioù, en e-unan hag ar pochoù, ker kavet int bet ivez en ur pennad skrivet er Grennamzer e Bro-Gembre. Skrivet e oa bet ar pennad-se en trizekvet kantved. Marteze emañ koshoc'h ar barzhoneg. Ne ouier ket resis. An haroz a zo anvet Skolvan. Ar memes anv eo. Erruet eo an istor da Vreizh marteze deus Bro-Gembre, pe marteze eo aze dija adal ar penn-komañs en div sevenadur.
Neuze mell a ra Mima ha tud Bro-Gembre ha tud Brer kendervet kelt daoust hag eo radio get un dra-mañ? Uh, yes, I mean certainly the languages are. Ya, ar yezhoù a zo, surman. Un tammig aonik on davant war-zu ar yezhoù, pegwir kemm ar ar sevenadurioù dre an diabarzh. Awenet int gant sevenadurioù all ivez. Setu ne gav ket din emañ ret soñjal ar pezh a zo ispisial er sevenadur breizhat hag er sevenadur kembreat, a zo dre ret deus gwichoù kelt. O sevenadur dezho o deus traoù heñvel a zo, traoù disheñvel ivez. Met dedennus eo dijoleiñ an traoù-se gant ur spered digor hag a-wechoù e weler penaos emañ ar fosilhoù-se o tont ag un amzer dremenet kelt.
Mersi bras da Yuna evit e reportaj-mañ. Ha hui zo e silaou tchet da fil filderjer ba Kres Festival an Oriant donemat d'en-dro. Ster an toser ar Morgan Gregory zon rezet ha kont rezet zo Jenny Piri. Ha Maxime Cray, pes tra all de goulen gante. Ba ya, vous en avez d'un furious Alors oui, il y a de son tu chantes Ja.

Ya, plin, bah be vo val paludier, skotich, be vo kompozisionoù eus bah eus an tri ivez, tanioù hengounel, ah estroc'h dañs, besonet ken zo sonennoù. Evit ur fest-noz e tamm e, e stumm fest-noz. Ya, stumm fest-noz met bez' hon eus ur stumm ivez uh, sonadeg uh, gant um, gant gwerzioù, uh, ur gwerz hag uh, ur c'homplaint uh, bet skrivet gant uh, hom mignon uh, Kevin Le Pennec evit hom, uh, hom gentañ bladenn uh, uh, um, ed, ed-maez uh, uh, da'm soñj c'hwer c'hwerc'h zo.
C'hwec'h
Pemp Ya Ya ne donedomp gant hon blanne newe evit prezentiñ d'an dud, kinnig d'an dud hom sonerezh ar pezh vez graet ganeomp. Bravo bravo ha Kevin Le Penneg ur sonour telenn? Ya Ya Maravinañ zo er vro. Deut 'ch d'ur werz 'tañ oc'h pedet d'ur fil?

Telenn ha telenn. Telenn ha kan ha kan. Kan ha kan, telenn ha telenn. Ha petra eo ur fil avedoc'h Ur fil zo un dra peus frekantet da oude hor bihan pe un dra nevez Baoe da'm soñj vidon e baoe pemp e c'hwec'h bloaz euh, e, e deus an amañ evit uh, welout mignonezed o o seniñ ya neuze n'eo ket n'eo ket ur festival lec'h man kresket met pelec'h oan pa oan bihan mais non evit non ivez ur plas a rencontre e-leizh gant tudoù disheñvel bern traoù de, de, de, wel ha de selaou. Il y a plus jeu de, de keja gant tu da de, de, de ober anv degez gant sonerien all a, a, ya. Ha tro peus bet da anaouit tud a Vro-Skos, Iwerzhon, pe pa oar?

ha bez' hon eus tro da seniñ asambles e Bro Galicia. Ha c'hoant hon ije ba ober traoù ivez war leurennoù Breizh asambles, oc'h ober sonioù eus tu Breizh ha sonioù eus tu Galicia. graet eo bet se gant va mignon Elias Le Bot, ha neuze e vo ad adkrouet an eskemm-se da'm soñj.
Torch war be pedet Ortigera pe nann? non, me edomp gant ur strollad all anvet Naze de, de Zeni et Tradfest e Santiago. Wow. padant non, amañ e miz, e miz Gouere. Ha n'eus un penaos en ambiañs du-se, penaos ur petit DJ meret ken dut? Brav-tre, graet hon eus anaoudegezh gant, gant tud yaouank eno ivez, ha sonet hon eus ba ganto. A ran ije ober ur krouidigezh ganto ba evel hon boa graet gant Ayla, met gant gant ar strollad-mañ quoi. Ah, ar strollad a zo anvet Denigourez. Hmm. Setu. Ha petra zo, Joel, kenoc'h uh, Sonain dirag ou nebeudit tud pe sonain dirag ou mariad tud
An daou d'am soñj. Ya, an daou. Ya, bez zo uh, startijenn disheñvel-tre, me ba, plijer a an, an daou din. Ya, dipont a ra. euh, ma vez un, ma vez euh, euh, un darempredoù euh, brav gant, euh, gant ar publik et, et mat, quoi. Ne, Mhm. ne, ran- ne ran ket forzh eus, euh, eus an niverenn. Nan, nan, nan.
Ha ya, sur walon différence etre o fech-noz hag o c'hoñsert. Quoi. O c'hoñsert, ma yeah. zo a-rever lec'h, ma zo o leurenn chaeret, puis euh, ama digourd ra an dud zo un différence de sur walon. Ya, an energiezh zo, zo disheñvel, ya. Mais plijout a ra dimp. Mm.
bah, merci doa outi vous répondez de goulennev. Merci Brazit. Merci Brazit.
Ya, merci Brest ar abein tu chan nezen. Cher d'or fil, fil d'orguilh, Un abadenn radio e Festival Itre Keltek da vil treiñ arnepjenn.
Eno ret eo bro Iwerzhon er blemañ er festival met ne faot ket ankouaet istor ispisial Iwerzhon an hanternoz. Just war un ton burel, gant Jenar, peus gwelet ho peus ur gronikenn da kinnig deomp diwar-benn stad politikel er vro-mañ. Ya, setu ar sizhun tremenet oa an holl strollegezhioù deus broioù keltiek er forom kelt e Roazhon. An holl oa-se oa ket. Unan a vanke hag unan a-bouez. Ur c'horn-bro neus awenet kalz brogarourien hini Breizh, Iwerzhon an antronoz, anvet ar c'hwec'h gontelezh okupet gant ar republikaned. VC Nantek kant unan warn-ugent deus darn deus an Norzh, lec'h ma oa ar muiañ niver a drevidien Breizhveuriz protestant zo chomet dindan beli ar Saozon, lec'h ma oa ar muiañ niver pugur abaoe daou vloaz pep tra zo cheñchet. Kumuniezh ar vroadelourien republikan katolik zo deuet da vezañ niverusoc'h evit ar gumuniezh lealour roueelour protestant. Blom da se eo ail ar stroad republikan Sinn Féin e penn an dilennadegoù rannvro e parlamant Stormont. ar blad tremenet. Ar Sinn Féin oa tu politikel ar Provisional IRA, lu republikan iwerzonat, met deuet eo da vezañ strollad zo bremañ en tu-kleiz sokial-demokrat lakaomp. Uh, n'eus ket a, gouarnamant c'hoazh pugur e nac'h al lealourien kemer perzh, pezo eo ready blom da emgleo Gwener ar Groaz. Michel O'Neill zo e penn ar Sinn Féin en Norzh a zo sañset bezañ prezidantez hag e vije a bazenn gentañ war hent an unaniezh. ma vefe ket kavet un emglev e vo ret votiñ en-dro e penn kentañ daou vil pevar warn-ugent. O c'hortoz an emglev pe an dilennadegoù nevez e ya war-raok ar strollad republikan. E miz Mae n'eus gounezet ar Sinn Féin korn pevar dilennad ha pevar-ugent en dilennadegoù lec'hel, da lâret eo nav dilennad ha tregont, ouzhpenn evit a wech tremenet pezh zo. Kalz gant ouzhpenn tregont dregont deus ar mouezhioù int ailh e penn, seizh dregont ouzhpenn evit al lealourien an DUP. Gallout a rafe ar republikaned aozañ ur referendum evit unaniñ an enezenn ar bloavezhioù a zeu ha n'hallo ket ar gouarnamant saoz nac'hañ ar referendum vel e Bro-Skos peogwir eo bet lakaet 'ba emglev peurgwener ar groaz. Bremañ ar goulenn n'eo ket daoust hag-eñ vo unanet Bro-Iwerzhon met pegoulz ha peseurt unaniezh Kudennoù pennañ-giz ha lojeiz ar servijoù publik ha kreiz-koust ar vuhez zo deuet da vezañ sujedoù pennañ an Iwerzhoniz, pe vijent katolik pe protestant benefin. Diorren ar Sinn Féin a seblant bezañ 'blam d'o respont d'ar goulennoù-se kentoc'h evit trewal. N'eo ket gounezet evit ar re a fell dezhe unaniñ Bro-Iwerzhon, met mont a ra war un tu mat, memes tra. Merci da Anton. A-benn tuchant 'vo dizaor un abadenn ha me just e-raok selaomp 'vel bemdez kronikenn Enora, Enora Molac. Ur c'hendiviz, c'hendiviz, ur c'hendiviz oe gweet digenner 'ba an Oriant evit deiz teutan am vo d'ar Gelted. Ar Gelted. Bodet oe ur bern tud douar war ar bed kelt heno. En o zouest, Rozenn-Milin, komzet doe d'hor mikro Enora. Ya, ban Orian aveit penn komañs emvod ar Gelted. Tu chantech Rozenn-Milin oe bet komzet genoc'h a-ziar o idanteler hag eus o hag eus o mesklet get ar bochad elfenn euv dishañval. Per ne ra teu idantelerieu met un idanteler get ar bochad elfenn euv dishañval. hag e oer Bon, meneget zo bet daou dra euh, meus kavet interesus zo eo euh, da gomañs tout ur feson de veajañ ha de vo dijour d'ur beut. Euh, daoust hag ur relevé ur seul ur seurt euh, bout un elfenn aveit kompren un tameud euh, ur pobl kelt? Ya, pegwir euh, un dra a zo boutin d'an holl euh, euh, pobloù minorelezeet ha n'eo ket nemetken ar pobloù kelt keltiek eo ar fet pa vezer ur vinorelezh e renker deskiñ sevenadur ha yezh ar re all. Setu renker bezañ digor hag an dreiñ a-benn ar fin a zo urjañs. Me meus soñj bezañ bet uh, graet anaoudegezh gant tud deus an Island. An Island zo ur vro a zo bihan tout hag an, an holl dud a anavezan eno a gomz teir, peder, pemp yezh hag a vez digor war ar bed peogwir e komzont ur yezh ha ne vez ket komzet gant ur bern tud all. e rankont deskiñ yezhoù ar re all hag e vezont un tamm mat digoretoc'h eget pa vez gwelet ar re a-gaoz e saozneg e-giz ar saozon pe an amerikaned ar re ar bed a-bezh a-gaoz eo ivez setu ne santont ket kement an ezhomm da da zeskiñ yezhoù ar re all ha dre-se da zeskiñ sevenadur idantelezh ar re all ivez. Setu poent eo dizar un abadenn Chat d'ar fin, Fil da Ger. Ha goude heut miret petra vo graet Gina ar c'hinwez war festival mont mont a ray mont a riot da dañsal pe da welet sonadegoù bennak Ba da da zañsal war Ke Ke Breizh 'vit sonadeg Dixit 'vel-just. Ya, ha pa kab anezho en tavarn ar Roue Morvan.

goude hon passage
Da'm zont vin un davarn ivez ar roue Morvan evit mod kosmik ha da welout mignonezed eno. Ya, marteze Talisk ivez, evel-just banneoù vo banneoù.
Ya, deuet evañ banneoù un tamm. Ils veulent tout, hein, le Skadabidemni ou ça Reskeville.
Ah, QG Festival zo. Hein. Ben er c'houez e vo ur strollad e Kerbedic Genimp ba davarn ar Wemoran, just war. ha ni lâret ar Chino gant un ton deus ur strollad Dixit, vel just, anvet eo set entre vous les jeunes filles. Chino! Chino da ben ar c'houez! Merci dit.